Moien, mir haten de Moien en weidere Regierungsrot, deen och ganz am Zeeche vun der Lutte géint de Coronavirus um Ordre du jour hat. Dir hutt d'Zuele jo haut de Moien matgedeelt kritt. Mir hu 484 infizéiert Leit. Mir hunn nach ëmmer sechs Leit, déi un de Suitte vum Coronavirus gestuerwe sinn. Am Moment hu mer 16 Leit, déi och hospitaliséiert sinn, déi positiv getest gi sinn, dovunner dräi an de Soins intensiven. A mir hunn 21 Leit, déi och hospitaliséiert sinn, dovunner awer d'Tester nach net do sinn, fir definitiv ze soen, ob déi och duerch de Coronavirus elo hospitaliséiert sinn. Do waarde mer nach op déi Schlussresultater. An dovunner och dräi, déi an der Reanimatioun och sinn. De Moien am Regierungsrot goufen eng Rei aner Punkten ugeholl, déi mer haut hu missen adaptéieren, wéinst der aktueller Situatioun. Et ass nämlech wichteg, dass och de Stat weider fonctionnéiert, Obligatioun agehale ginn, Prozedure lafen an och Décisioune geholl ginn. De Resumé vun den Aarbechte gëtt wéi gewinnt schrëftlech de Mëtteg och via Communiqué matgedeelt. Mir hunn de Moien de Règlement grand-ducal iwwert den Etat de crise, dee mer jo och e Mëttwoch ugeholl haten, nach op eenzel Punkte präziséiert. Dat betrëfft notamment d'Fro och vun den Exceptiounen, wéini ee wou dierf och erausgoen. Grondsätzlech, an dat kann een net dacks genuch soen, well et, wierklech iwwerliewenswichteg ass fir all Mënsch an onsem Land, Et muss een am Prinzip doheem bleiwen. Dat ass d'Grondregel fir jiddereen, gëllt ausser fir déi, déi musse schaffe goen. Da gëtt et, wéi gesot, déi bekannten Exceptiounen, mat urgente Rendez-vouse beim Dokter, Medikamenter kafe goen oder Liewensmëttel fir sech oder fir eng Persoun, déi vulnerabel ass, sichen ze goen. Mir hunn de Moien awer och preziséiert, dass et erlaabt ass, bei sengem Animaux de compagnie ze goen, fir no deenen ze kucken. Dat gëllt notamment fir d'Situatioun och vun de Päerd, wou se mussen och gefiddert ginn. Et dierf een selbstverständlech kee Rassemblement do hunn, dat heescht am beschten alleng och dohinner goen. Mee et, wéi gesot, no den Déiere kucken ze goen, ass och erlaabt. Da wëll et do och eng gewëssen Onkloete gouf, Jo, et ass erlaabt bis eraus an d'frësch Loft ze goen. Et ass erlaabt erauszegoen fir an d'frësch Loft ze goen. Et ass awer kloer just dat, erauszegoen fir an d'frësch Loft ze goen. Mir hunn hei preziséiert, datt een eben eleng oder mat Leit, mat deenen een och wunnt, well jo souwisou och de Grofen senger Zäit och mat deene Leit verbréngt, dat ka maachen. An et ass wichteg, dass, wann een eventuell Leit begéint, déi Distanz vun zwee Meter ze respektéieren ass an och kengem d'Hand ze ginn. A wéi gesot, déi Reegel ass grondsätzlech wichteg. Mir sinn, déi zwee Meter fir déi Leit, déi elo zesumme wunnen, et muss och preziséiert ginn, déi wunne 24 Stonnen op 24 bal zesummen, dowéinster, wann een e Kand mat der Hand hëlt, fir iwwert d'Strooss ze goen oder esou Saachen, si selbstverständlech Excluéiert vun deem dote Reglement, mee esoubal Der Leit gesitt, déi net mat Iech doheem wunnen, wannechgelift och déi Distanz vun zwee Meter halen. Wichteg, an ech menge verschidde Leit hunn et net verstan, Erausgoen heescht net mam Auto en Ausfluch organiséieren An déi Aktivitéiten dobaussen ass am Fong fir virun d'Dier ze goen, fir kënnen an d'frësch Loft ze goen, mee net fir sech an den Auto ze sëtzen an do dann op deene bekannten Lëtzebuerger Plazen, wou een gäre spadséiere geet, do säin Tierchen dréinen ze goen an dann zu ganz ville Leit, elo virun allem wou Sonnden d'Wieder och sollt gutt sinn, sech dann do ze treffen. An wéi gesot, wann Der erausgitt, nach eng Kéier déi Reegel, Haalt Är Distanzen zu de Leit. Ech weess, an et ass mer bewosst, datt et net einfach ass. Ech weess och, datt jiddwereen probéiert, mat dëser Situatioun och eens ze ginn, an ech sinn och frou, datt de Gros, wierklech de Gros vun de Leit sech och un d'Reegelen halen, an datt och Dee fundamentale Prinzip vum Bleift doheem och vu ganz vill Leit respektéiert gëtt. Et ass esou, datt mer alleguerten eenzel eppes bäidroen, wa mer eis un d'Reegelen och halen. A mir kommen och nëmme just duerch déi Kris, wa mer eis och drun halen a schützen och déi vulnerabelst. Persounen. Den éischte Bilan vun de Kontrolle fält positiv aus. Et sinn um Dag gëschter ronn 400 Kontrolle gemaach ginn. Dobäi ass keen eenzegen Avertissement un eng Privatpersoun gaang. Et si just vereenzel Persounen drop opmierksam gemaach ginn, dass eng Spillplaz zum Beispill Zou ass, och wa se physesch net zou wär, dass se net sollen op d'Spillplaz goen. Et ass ee Commerce an ee Café, déi awer verbaliséiert gi sinn, och gëschter. Mir hunn och nach weider Exceptioune gëschter festgeluecht. Esou kënnen notamment Orthopedisten an Audioprothesisten ophunn an hir Clienten, respektiv hir Patienten, fir urgent fir urgent Fäll kënnen ze empfänken, also dat heescht fir d'Aarbechte kënnen ze maachen. Dat ass och déi selwecht Exceptioun wéi den Optiker. Dann ass och d'Plënneren erlaabt, well déi Fro huet ee reegelméisseg och gestallt kritt bannent de leschten Deeg. Do ass et wichteg fir ze soen, datt et do ass, wou ee keen anere Choix huet. Mir wëllen net, datt verschidde Leit, déi e Bail gekënnegt hunn, vu muer op der Strooss sinn, dat heescht do, wou et muss gemaach ginn, do wou et keen anere Choix gëtt, kann een da plënneren, fir datt een do och wéi gesot net vun haut op muer iwwer keen Iwwerdaach méi huet. Dann hu mer och erlaabt, datt Camionen kënne fueren, och den Transit e Sonndeg ka fueren, wat eng Exceptioun och ass. Mir mengen, datt d'Wuere wichteg, méi wichteg wéi jee sinn, datt se och ukommen an och wann en Transit ass, datt d'Camionen och duerchfueren. Dat ass och mat den Nopeschlänner mat den Nopeschlänner ausgeschwat ginn, ofgeschwat ginn, an dat ass eeben och, fir dass de Wuerentransport ka besser fonctionnéieren. Dat zu den Ännerungen, déi mer an deene leschte Stonnen an haut de Moien dann eeben och am Regierungsrot validéiert hunn. Ech wéilt dann nach präziséieren, dass mer un de Grenzen d'Situatioun esouwäit stabel hunn. Mir sinn a permanente Kontakt och mat onsen Nopeschlänner a mir hunn do e permanente Monitoring. Mir hunn och 50 Douanieren de Moien decidéiert un d'Grenze gesat, op Demande vun och Nopeschlänner, déi gesot hunn, dass et gutt wier, wann een do och géif Zesummenaarbecht maachen an domadder och am Fong d'Garantie vun hinne kritt hunn, dass se d'Grenzen net giffen zoumaachen, mee dass een dann eebe professionell a rapid a sou séier wéi méiglech och iwwert d'Grenz ka kommen. Mir hunn, mir haten et jo och gesot, fir déi Frontalieren, wou op eng Kéier d'Fro war, ob se kéinten heemkommen oder net oder wou wichteg, wou. D'Kontrolle wären, déi wierklech ze vill Zäit géifen och benotzen an d'Leit da vläicht géifen hesitéieren, fir iwwerhaapt nach op Lëtzebuerg ze kommen, hu mat 2.000 Zëmmeren, also Logementsméiglechkeeten, elo eraus iwwer Hotellen an och iwwer privat Leit, déi se ugebueden hunn, wou am Moment eng 155 Frontalieren och vun dëser Offer profitéieren. De Bilan vun deem éischten Dag vum Online-Shop fir vulnerabel Leit ass net fir jiddwereen. Et ass geduecht fir déi vulnerabel Leit. E leeft gutt an ech sinn och dankbar, dass d'Leit verstänneg sinn an net de Site bombardéieren, wa se net an déi Kategorie vu vulnerabel Leit och falen. Et si gëschter 60 Bestellungen iwwer Telefon Gemaach ginn an et sinn 350 Bestellung iwwer Internet gemaach ginn. Dann hu mer och nach eng weider gutt Nouvelle, Beim CHL gëtt grad an dësem Moment och e provisorescht Spidol niewendrun opgebaut. Dat ass eng Kooperatioun, déi mer hunn mat der NSPA, dat ass de NATO Support and Procurement Agency, déi hire Sëtz och zu Capellen huet, wat erméiglecht och, dass mer do eng nei Struktur kënnen provisoresch och opbauen. Mir wäerten nach dozou kommunizéieren. Fir de Moment kann ech lech just soen, dass de But jo ass, wéi gesot, d'Zuel vun de Better och an d'Lut ze setzen. An am Fong ass dat präventiv Aarbecht, wann d'Situatioun sech och an den nächsten Deeg oder an den nächste Woche géif verschlechteren. Wéi gesot, hei ass e Bilan vun deene Punkten, déi mer hunn. krut matgedeelt, dass de Conseil d'État jo och schonn hiren Avis ginn huet, dass d'Chamber muer de Mëtteg um zwou Auer wäert tagen, och fir d'Gesetz unzehuelen, wat dann erméiglecht, dass déi Reglementer, déi mer geholl hunn, net no zéng Deeg caduc sinn. Wéi gesot, nach eng Kéier, mir wësse wéi schwéier d'Situatioun fir all Eenzelnen ass. Dat heiten ass eng Krisesituatioun. Esou eng Situatioun hate mer nach net zu Lëtzebuerg. Et ass. Gesonde Mënscheverstand, Respekt, Toleranz, Akzeptanz, Disziplin, déi vu jiddwerengem gefuerdert ass. Ech weess, wéi schwéier et ass, mee mir packen et just, wa mer eis alleguerten zesummen un déi Reegelen halen. Ech soen Iech Merci am Viraus fir Äert Verständnis a fir Är Responsabilitéit. Ech hunn och elo just matgedeelt kritt, dass mer 5 Doudeger hätt an do wier een non-confirmé, déi duerch de Covid 19 verscheet wieren. Dat heescht 5 Doudeger an een, deen net confirméiert wier. Krut elo just matgedeelt. Dir gesitt, d'Situatioun ass seriö. D'Situatioun ass seriö. Dir hutt d'Zuel matkritt de Moien, iwwert wéi vill Leit infizéiert sinn. Dir sidd all en Deel, all Eenzelne sidd Dir en Deel vun der Léisung. All. An deen sech net un d'Reegelen hält, ass en Deel vum Problem a mécht, dass aner Leit krank ginn. Dofir nach eng Kéier, responsabel handelen, verstänneg sinn, Disziplin a Respekt. Madame Kurschat, nach eng Kéier grouse Merci fir Är Präsenz, dass mer och kënne Froe vu baussen unhuelen. Merci och Iech. Déi éischt Fro kënnt van Essentiel, Est-ce que le transfert des enfants dans le cadre de familles séparées pour une garde alternée ou classique Fait partie des dérogations et autorisations de déplacement. Selbstverständlech.
Ech menge mir kënnen net den Droit vu Kanner, well si och déi zwee Elterendeeler brauchen, kënnen verhënneren. Mee dat Bescht wier, wann d'Elteren sech och kéinten eens ginn, dass, wann der Intérêt vum Kand sollt jo priméieren, vläicht Transferte bei deem engen oder bei deem anere kënne vermeit ginn. Mee wéi gesot, et ass e Recht, dat kann och, dat sollt och respektéiert ginn. Mee wann d'Elteren kënnen eens ginn, ass et am Intérêt ëmmer vum Kand, dass een evitéiert ze vill Kontakter mat deem engen a mat deem aneren ze hunn. Nach eng zweet Fro, och vum Essentiel, Cela concerne-t-il aussi l'exemple particulier des familles où l'un des parents réside au Luxembourg et l'autre dans un pays frontalier?
Ech verstinn d'Fro elo net. Ech ka just hei fir Lëtzebuerg Décisiounen huelen. Ech kann net hei decidéieren, wat se a Frankräich oder an der Belsch mat hiren Dispositiounen huelen. Mir si responsabel fir hei, wat zu Lëtzebuerg geschitt. Zu Lëtzebuerg ass de Fait vun enger Famill, wou d'Eltere geschiet sinn, en droit de garde do ass, deen e Recht ass vun den Eltere, mee am Interêt vum Kand, widderhuelen ech nach eng Kéier. Mee wéi gesot, wa se a Frankräich oder an Däitschland an an der Belsch aner Dispositiounen huelen, dat sinn national Dispositiounen. Hei zu Lëtzebuerg soll een et kënne maachen, mee wéi gesot, et soll een ni vergiessen, Dass dat, wat am wichtigsten ass, d'Intérêt vum Kand ass.
Déi nächst Fro ass vam Wort, Quelle est actuellement la capacité de test réalisable quotidiennement? Also am Moment, gëschter, virgëschter krut ech gesot, hate mer iwwer 700 Tester, déi gemaach gi wieren, 700, 750 Tester, déi gemaach ginn. Dowéinst, a och vläicht eng Zuel, déi staark an d'Lut gaang ass déi lescht Deeg, well mer, wa mer proportionell kucken, ee vun deene Länner sinn, wou mer am meeschten am Fong d'Leit och testen. Mee et ass am Interêt vun ons alleguerten, dass déi Leit, déi Symptomer hunn, dat heescht, déi, déi Féiwer hunn, déi Halswéin, déi de Schnapp hunn an déi sech net gutt spieren, wann déi getest ginn, ass dann d'Méiglechkeet, dass elo net en Test, dee prophylaktesch gemaach gëtt, mee dass en Test, dee gemaach gëtt, wéi gesot, wann ee Symptomer och huet. An déi Leit, déi Symptomer hunn, wa se getest kënne ginn, kënnen dann och direkt sech bewosst sinn, dass se e Facteur multiplicateur sinn, wa sech net géife behuelen. An eeben duerch déi grouss Zuel vun Tester, bei 750 Tester den Dag leie mer, ech géif, wann ee vergläicht mat anere Länner, jiddweree kann déi 750 duerch also d'Awunnerzuel dann deelen a gesäit, dass mer bal bei engem Test bei 800 bis 860 Awunner Sinn, wat eng Proportioun ass, déi Der néierens am Ausland kënnt fannen. Mee ech hu léiwer, soen ech ganz éierlech, eng Zuel, déi héich ass, dass d'Leit et wëssen, wéi verschidde Länner, wou iwwerhaapt net getest gëtt an déi menge si hate keng krank Leit. Mir sollen hei wierklech och, wa mer d'Informatioun hunn a wann Tester gemaach gi sinn, och déi Zuele matdeelen. Mee wéi gesot, wa vill getest gëtt, sinn och méi Resultater wéi a Länner, wou iwwerhaapt keng Tester gemaach ginn. Also Wort stellt nach zwou Zusatzfroen, Est-ce suffisant? und En combien de temps les résultats sont-ils disponibles? Wéi gesot, dat sinn d'Laboratoiren, déi dat maachen. Déi hu Maschinnen. Wa selbstverständlech ganz vill Demande ass, dann ass den Délai e bësse méi laang. Mee et gëtt ëmmer gekuckt, dass bannent engem Dag op jidde Fall d'Resultat do sollt sinn. A wéi gesot, am Moment sinn et Tester, déi och, wou mer jo mat Privatlaboratoiren jo och schaffen, well mer wëssen, datt et soss jo och net méiglech wär, wou jo och déi Drive-inen organiséiert gi sinn, fir eeben d'Leit och kënnen ze testen, fir eng onkomplizéiert Aart a Weis an eng sécher Aart a Weis, aplaz d'Leit och alleguerten zesummen ze konzentréieren op enger Plaz. et kënnen ze maachen. An am Moment gëtt ëmmer gekuckt, sinn nach Tester do? Selbstverständlech sinn nach vill Tester do, mee mir sinn nach weider amgaang ze kucken, fir un d'Tester ze kommen. D'Madame Lenert huet jo och déi lescht Deeg jo och scho gesot, dass mer Commandë maachen. Mir maachen de ganzen Zäit permanent Commandë vu Material an wat ukënnt. An am Moment gesäit et och wierklech esou aus, wéi wa mer net an eng Pénurie de matériel géife kommen.
Déi nächst Fro kënnt vum Magazine Passaparola, Avez-vous en prévision de prolonger la période de chômage à qui y est déjà?
Also am Moment hu mer jo de Chômage partiel, dee jo och leeft. Wéi gesot, d'Betriber sinn zou. Dir hutt jo zwou verschidden Zorte vu Betriber. Dir hutt déi eng Betriber jo, wou mir och decidéiert hunn, datt se mussen zoumaachen. datt se mussen zoumaachen, an da ginn et déi, déi och elo eben zougemaach hunn. Déi, wou mir decidéiert hunn zouzemaachen, ass eng Saach, wou se souwisou kee Choix haten, mee all déi Leit, déi do an deene Betriber schaffen, hu Recht op de Chômage partiel. A wéi gesot, déi Demande an dee Chômage partiel leeft, esou laang mir déi Situatioun hunn, déi mir hunn. Ech kann Iech haut mam beschte Wëllen net soen, wéini déi Kris fäerdeg ass. Dat wier irresponsabel Iech ze soen, datt d'nächst Woch oder an zwou Wochen oder egal wéini en Datum ze ginn. Et si verschidde Politiker am Ausland, déi soe wéini mer fäerdeg sinn. Ech maachen dat net. Ech sinn net Spezialist an ech hunn nach kee Spezialist fonnt, dee mir konnt soen, wéi laang dat dauert. Soulaang ech vun deene Professionelle, well ech hu bis elo jo och ëmmer mat Spezialiste geschwat an och geschafft, an hinnen nogelauschtert. A esou laang si mir soen, datt eng Gefor do ass, datt een déi Mesure soll bäibehalen, wäert ech dat och maachen.
Déi zweet Fro, och vun Passaparola, Concernant les chauffeurs de taxi, et de plusieurs services de livraison qui ne peuvent pas travailler, avez-vous pensé de les Réorienter vers des services aux personnes plus vulnérables, par exemple livraison des courses et des médicaments. Also, wéi gesot, haut kann kann een et jo och selbstverständlech maachen, mee et muss ee wëssen, dass och d'Clienten vum Taxi jo ganz limitéiert ginn mat där Ausganglimitatiun, déi mer ginn hunn. Wéi gesot, dat ass, wann wann een, deen e Restaurant haut huet an de Liwwerservice wëll maachen an do op. Den een oder deen anere Chauffeur professionel wëllt zeréckgräifen, ass dat säi gutt Recht. Mee den Taxi, dee keng Aarbecht huet, huet och Recht op de Chômage partiel oder op deene verschidde Demanden, déi mer och gemaach hu mam Wirtschaftsministère an och mam Ministère vun de Classes moyennes. Mee wéi gesot, de Fait ass, d'Clienten si jo och fort.
Déi nächst Fro kënnt van der AFP, Comptez-vous également faire vous-même du télétravail pour limiter au maximum les risques de contagion? Also ech selwer, mäin meng Aarbecht all Dag ass, ech sinn a mengem Büro, do sinn ech och och alleng. Mir hunn bei eis am Haus och strikt Reegelen, d'Hänn gi gewäsch, d'Hänn gi mat Produiten E gebotzt soubal een erausgeet, erageet. Mir hunn d'Dieren och alleguerten op. Alleguerten op, dat heescht, brauch keen eng Klensch ze drécke fir an en anere Büro och ze goen, maximal souwäit et och geet. An ech maachen déi meescht Reuniounen och iwwer Télétravail. Mir hunn haut, aneschters an engem ganz, ganz grousse Sall an der Kultur, wëllen och zesummekommen, well mer méi Espace hunn ewéi am Sitzungssall. Dat heescht, wëll d'Selbstverständlechkeet, wat mer d'Leit och froen, och selwer respektéieren. Mir sollten och haut, wéi ech elo virdru gesot hunn, esoubal ech hei fäerdeg sinn, ginn ech och bei de CHL, wou mer eeben och déi positiv Noriicht kritt hu fir där Struktur. Mir wäerten do och keng Pressekonferenz organiséieren. Mir hunn och do decidéiert, eis selwer, eis Kommunikatioun an de Grëff ze huelen. Dat heescht, datt mer ee Fotograf hu mat engem, dee filmt, deen op Distanz geet, datt mer och keng Interviewe gi mat engem, mat enger Sucette, esou wéi ech, also mat engem Mikro, deen Der direkt do bei de Mond kritt, mee datt eeben och déi Distanze gehale ginn, déi och wichteg sinn. A wann wann ech en Quarantän gesat ginn oder selwer positiv getest sinn, dann halen ech mech selbstverständlech direkt un déi Reegelen, déi do sinn. Ech muss Iech soen, ech fille mech awer ganz fit an nach keng Symptomer, wat dann mech géif och forcéieren, en Test ze maachen. Déi nächst Fro kënnt vam Tageblatt, Wat mécht d'Regierung, fir d'Leit um Rand vun der Gesellschaft ze hëllefen, besonnesch d'Sans-abrien? Also, wéi gesot, Et kléngt elo ganz, ganz komesch, wat ech elo soen, mee mir hunn do iwwert d'Croix Rouge eis organiséiert, dass, wann do Leit déi Symptomer hunn, déi selbstverständlech och gehollef kréien. Mee déi, déi, dat ass jo traureg, well an der normaler Zäit sinn déi Leit jo schonn isoléiert, déi si jo meeschtens och eleng, déi si jo och meeschtens eleng, sollen och evitéieren, an ech mengen, dat sinn och déi Messagen, déi ee just soll ginn, dass se net sech sollen zesummentreffen, wat dat och jo oft de Fall ass, wann een de ganzen Dag och eleng ass, dass een dann dee Moment sicht, fir mat deenen aneren zesummenzekommen. Dat. Bescht ass, wéi gesot, och déi Distanz ze halen, si vis-à-vis vu sech an dann op deene Strukturen, déi awer nach ëmmer kënne fonctionnéieren, och déi Hëllef ugewisen ass. Well déi Leit, déi am Moment op der Strooss sinn, déi déi gëschter an der Strooss fir Hëllef gefrot hunn a geheescht hunn, haut hu se kee méi, dee hinnen eppes gëtt. Dat heescht, datt wierklech déi Strukturen do sinn, fir deene Leit och ze hëllefen, déi Vulnerabelst vun onser Gesellschaft. Mee wéi gesot, mat der Familljeministesch ass do och scho mam Rout Kräiz geschafft ginn, fir awer och de Suivi vun deene Leit och kënnen ze maachen. Déi nächst Froen kommen vom Radio 100,7. Déi eng bezitt sech op déi provisoresch Struktur beim CHL von där Dir scho geschwat hutt. Wivill Better huet si? Dat maan mer elo alles wa mer sur place sinn. Do sinn och déi Responsabel vun NSPA do. Ech soll hinn och d'Méiglechkeet ginn ze weisen wat se fäerdeg bruecht hunn hei a ganz ganz kuerzer Zäit zesummen mat eis do opzebauen. An dann gëtt et nach Froen zu den Tester. Wéi vill sinn där bis elo gemaach ginn insgesamt an wéi vill dovun an de leschte 24 Stonnen? Wéi gesot, déi Zuel hunn ech net. Ech kann Iech just soen, dass der gëschter 750 gemaach gi sinn an Dag virdrun och iwwer 700. Et wor am Ufank méi lues, dat muss een och soen. Ech hunn awer déi Zuel och gefrot. Ech mengen, dass dat och wichteg wier fir kënnen ze soen, well mer wierklech eng grouss Zuel och vun Tester och maache vis-à-vis vum Ausland, ass et och wichteg ze soen, dass eben duerch déi Multiplikatioun vun den Tester mer eben och do eng Zuel hunn, déi an d'Lut geet. Mir si säit dem Ufank am Gaang ze testen. Dir wësst jo, dass am Ufank limitéiert getest ginn ass. Elo ass nach ëmmer mat engem Attest vum Dokter, dat heescht fir ze evitéieren, dass et einfach ee geet fir ze soen, hunn ech et oder hunn ech et net, wann ee guer keng Symptomer huet. De But ass wierklech do nach ëmmer, och an den Drive-Inen, d'Certificat vum Dokter ze hunn, well wann d'Leit sech elo dohinner presentéiere ginn, ouni Symptomer, ouni guer näischt, da wäerte se och ëmgedréint ginn op där doter Plaz. Dofir ass et wichteg, wéi gesot, vum Docker och en Attest ze kréien. D'Zuel vun, wéi gesot, vun den Tester, déi gemaach gi sinn, ech hunn déi Zuel elo vun den leschten Deeg kritt, mee ech géif elo léien, wann ech Iech géif soen, et sinn der esou vill, esou vill Dausenden. Mee wéi gesot, d'Kadenz vun den Tester ass ganz, ganz staark an d'Lut gaang déi lescht Deeg, an dat ass och gutt esou. Déi nächst Froen kommen vum Luxembourg Times, Dierfen Immobilienagencen weiderhin Visiten van Wunnungen oder Haiser maachen wou Leit wunnen? Waat ass wann ee Bail an deenen nächsten Wochen ausleeft? Daat ass speziell bei Leit an enger WG oder engem méi temporären Arrangement de Fall. Dierfen d'Proprietären d'Leit virun d'Dier setzen? Ech mengen hei nach eng Kéier. Ech froen e gesonde Mënscheverstand. Et ass dat selwecht och wéi mat de, mat de Geschäftsleit, mat de Locatairen. Een, deen e Geschäftsmann ass, dee kritt Schwierigkeete fir säi Loyer dëse Mount ze bezuelen. Et ass jo net, datt ech soen, en dierf en net bezuelen, en muss en net bezuelen, mee et wier awer de gesonde Mënscheverstand, datt de Proprietär versteet, datt deen, dee lo e Geschäft huet, keng Rentrée huet an dass en da vläicht seet, hei dann, ech verschiben. Et gëtt keng Obligation légale doriwwer, mee ech géif einfach de gesonde Mënscheverstand froen, fir dass jiddweree versteet, dass mer awer hei an enger Krisesituatioun sinn an dass verschidde Saachen, déi mer gewinnt sinn normal lafen ze loossen, dës Kéier an Stand-by setzen an och d'Solidaritéit net solle vergiessen.

Also, wéi gesot, de Moien ass mënschleche Feeler geschitt, dass einfach Zuelen, déi vun engem Laboratoire komm sinn, zweemol gezielt sinn. Si sinn nämlech zweemol erakomm an déi sinn zweemol gezielt ginn. Dofir eeben de Feeler an den Zuelen. An déi aner Fro hunn ech elo just beäntwert.
Quelle est la nature du partenariat entre l'État et Cargolux dans cette crise? Des avions à disposition, comment ça se passe? Also, mir hunn do d'Chance, dass mer mat der Cargolux e Partner hunn, deen am Moment wierklech ganz, ganz vill schafft a ganz, ganz vill Saache siche geet. Dass och am Fong wëll net falsch verstane ginn, mee wa mer eng Kéier total isoléiert wieren, dass eis eis Fënster zur Aussewelt do hunn, da wëll ech och der Cargolux hei e ganz, ganz grouse Merci soen fir hir Flexibilitéit. Si, Dir wësst jo, dass se am Moment och a China ënnerwee si fir eist Material och kënnen ze bréngen, dass se elo mat Bari och ware fir Material kënnen zeréckzebréngen. Dat heescht, mir hunn d'Chance eeben déi Gesellschaft hei zu Lëtzebuerg ze hunn, déi wierklech am Moment, eis ganz, ganz, ganz vill Hëllef an der logistescher Fro, fir kënne Material heihinner ze bréngen, dee mer hei wierklech brauchen. Déi nächst Fro kënnt van der Wochenzeitung woxx, Huet d'Regierung Frankräich oder Däitschland ugebueden, fir hinnen a Froe vu Frontaliersfiskalitéit entgéintzekommen, fir ze evitéieren, datt medezinescht Personal, dat zu Lëtzebuerg schafft an do wunnt, ofgezunn kinnt ginn?
Also mir hunn Garantië kritt jo vu Belsch an och elo vu Frankräich, dass mam Télétravail, esou wéi et heescht, dass éischter déi Säit, si selwer si frou, wann d'Leit elo giffen och iwwert den Télétravail kënnen zu Lëtzebuerg schaffen. Ech mengen, et ass elo net de Moment fir ze soen, wann, wa mer iergendswéi do eng gewësse Flexibilitéit weisen oder Iech entgéint kommen, dass mer dann erwaarden, dass do Point de vue Fiskalitéit alles op d'Kopp geheit gëtt. Mir sinn nach ëmmer d'accord fir verschidde gemeinsam Projeten mat hinnen ze maachen an der Groussregioun, an dat wëssen se och. An ech mengen, dat ass dat, wat och wichteg ass, dass mer weider dat doten och als Linn hunn. An ech mengen, dat hu mer jo och en Accord mat de responsabele Politiker, eis Interlocuteuren op jidde Fall bis elo festgehalen. Mee ech wëll wierklech och der franséischer Regierung an och der belscher Regierung Merci soen, well. Déi Fro, Duerch déi Fiskalitéit, wou normalweis no 29 Deeg een dann net méi zu Lëtzebuerg besteiert gëtt, elo ganz opgehuewe ginn ass, ganz opgehuewe ginn ass während der Période de crise, wat erlaabt, dass dann awer ganz, ganz vill Frontalieren doheem bleiwen.
Déi nächst Fro kënnt von Radio Latina, Êtes-vous favorable à un report des congés collectifs dans le secteur de la construction, tel que suggéré par le président de la Fédération des entreprises? Ech sinn am Moment an enger Krisesituatioun. Si am Moment an enger Krisesituatioun, si sinn am gaang ze kucken, datt d'Leit doheem bleiwen. Sinn ech elo net schonn am gaang ze kucken, wat mam Congé collectif geschitt oder net geschitt? Ech kann Iech just soen, datt esou bal déi Kris do eriwwer ass, eis wäerten mat deem engen a mat deem aneren zesumme gesinn, fir Léisungen ze fannen. Dir hutt jo och matkritt, datt den Aarbechtsminister och ugekënnegt huet, datt e giff mat de Gewerkschaften an och mam Patronat zesumme kommen, fir iwwert déi verschidde Pisten ze diskutéieren. Mee ech hunn am Moment wierklech aner Suergen, fir ze kucken, wéini de Congé collectif organiséiert gëtt. Nach eng Fro von Radio Latina, Combien de personnes et entreprises ont déjà été sanctionnées à cause à cause du non-respect des mesures décrétées par le Gouvernement? Ech hu virdru gesot, dass eng Kéier e Café an eng Kéier e Betrib.
Die nächst Froen sind vom Quotidien. Précisions zu zu den Doudeger, also 5 duerch Covid 19 plus een wou een nach net bekannt.
Et si 5 Doudeger an een, deen nach net confirméiert ass, ob et elo duerch de Covid 19 ass oder net. Mee dann hätte mer eng Zuel vu 6 am Ganzen. Also 5, pardon, 5 plus eent. Dat heescht, dir hutt mer dat heiten erabruecht, Madamm Thielen. Fënnef, an dodrannert ass een, deen net confirméiert ass. Ok, well ech hunn dat hei esou stoe, fënnef plus eent dowéinst. Sou, also et sinn der fënnef, an an deene fënnef ass een, deen net confirméiert ass beim Covid 19. Mee mir kéinten dann op fënnef eropkommen. Gëtt e Communiqué erausgeschéckt vun der Regierung, fir dat Ganzt ze klären? Voilà. Mee wéi gesot, dat heiten ass elo wärend der Pressekonferenz, krut ech dat heiten, wou fënnef plus eent steet. Mee dat heescht, et ass fënnef, an dovunner een, deen nach net confirméiert ass. Dann kënnt hei nach eng Fro vum Quotidien, ech huelen un dat bezitt sech op déi Hotelszëmmeren. Sinn d'Zëmmeren just fir d'Gesondheetspersonal oder och aner Frontalieren? Also wéi gesot am Moment prioritär fir d'Personal hospitalier, mee wann Demandë gemaach gi vu Leit, déi wierklech an den essentiellen, essentielle Ressorte schaffen, wäert do eng gewësse Fluiditéit sinn, fir net do Nee ze soen an dann a puer Wochen ze soen, mir brauchen ee Java, da kommt. Dat heescht, wann haut e Frontalier, deen, wéi gesot, an engem essentielle Beräich schafft, wëll heibleiwen, fält en och ënnert deene Konditiounen.
Dann eng Fro vum, vun der Zeitung Vom Lützeburger Volk. Et war gesot ginn, e Cargolux ginn a sechs vollen Deeler van engem Spidol op Lëtzebuerg bréngen. Vu wou kéint dat Spidol? Ah pardon. Also wéi gesot vu Bari an et ass elo am Moment beim CHL si se am gaang opzebauen.
Dann déi nächst Fro kënnt, Moment, si kënnt vum Contacto.

Do ass nach eng zweet Fro hannendrun. Les emplois précaires auront droit à des allocations de chômage ou à d'autres aides sociales s'ils sont licenciés? Also, wéi gesot, mir hunn do de Comité de conjoncture, déi och zesummekënnt fir all déi Hëllefen iwwert de Chômage partiel. Do hu mer Reuniounen, déi elo wierklech ganz regulier Tagë, nach méi Tagë wéi normal, fir kënnen déi Dossieren och kënnen ze analyséieren. Mee wéi gesot, déi konkret Hëllefen an ze soen, wat do d'Decisioun vun hinnen ass, ass hinnen, ass, ass, dofir hu mer dee Comité de conjoncture.
Déi nächst Froen kommen vom Journal, Konnt mat Deutschland mittlerweil eng Léisung fonnt ginn, wat d'Extensioun von den erlaabten Teletravail-Deeg ubelaangt? Ech hunn nach keng Noriicht kritt, dass dat festgehale gi wär vun däitscher Säit, mee mir si permanent do an Diskussioun mat hinnen. Bis elo huet Frankräich, d'Belsch huet Jo gesot, mir waarde just nach op e Go vun däitscher Säit. Nach eng Fro zur Grenz, Well just d'Points frontières zu Däitschland an der Muselgéigend op sinn, ass de Wee op d'Aarbecht fir Grenzgänger Vu méi nërdlech, vill méi laang. Negociéiert Lëtzebuerg mat Däitschland fir nach aner Points opzemaachen? Jo, dat wor jo de Fait, dass een deen am Norde wollt op Klierf oder op Veianen, dass deen 100 Kilometer méi gefuer wär. Dowéinser hu mer och déi 50 Douanieren, dat wor dann en Deal dee mer fonnt hu mat der däitscher, mat den däitschen Autoritéiten, dass mer am Fong 50 Douanieren hin zur Verfügung stelle fir dann eebe méi Punkte kënnen ze maachen an dass och am Norden den Accès tëschent den zwee Länner garantéiert ka ginn.
Lo eng Fro van rtl, Kéint dir confirméieren dat d'Post hier Techniker nach ëmmer bei Clienten schickt fir nei Uschlëss vam Internet respektiv bei Clienten déi zum Beispill eng besser Connectioun wëllen? D'Urgence, also deen einfachen Dépannage, giff nit respektéiert an se géifen an 3 bis 4 Stéit pro Dag Also wéi gesot, dat muss een nofroen. Ech weess jo net, wéi do d'Situatioun och ass. Et ass e Betrib jo och, deen eng Direktioun huet. Do muss een déi Fro nofroen, wat d'Aarbecht ass, déi all Dag geleescht gëtt. Mee dat, wat ass am Moment, an dat ass och en Appell, deen ech wierklech u jiddweree maachen, deen, deen doheem ass an e Wifi huet, soll op säi Wifi goen. Well de 4G an d'Reseaue ginn iwwerlaascht. A wann een de Wifi huet, soll ee wierklech op säi Wifi zeréckgräifen. Mee wéi gesot, dat dote si Froen, déi ech Muss nofroen, well ech selwer Iech net ka soen, wat do an deem Betrib och organiséiert gëtt. Nach eng Fro van rtl, Kënnt Dir eis Präzisiounen iwwer den Alter van deene fënnf, nee vam fënnften confirméierten Affer ginn? Nee, nach net. Ech hunn virun fënnf Minutten den Ziedel hei kritt. Ech kann Iech en weisen, esou wéi et, wéi et hei steet. Ech hunn net méi Informatiounen an kann ech, maachen ech och keng Spekulatiounen.
Eng Fro vum 100,7, Wéi ginn Butzfraen protegéiert déi an private Stage schaffen? Mussen si weider schaffe goen? Also wéi gesot, hei ass och eng Saach vu Santé publique, vu Salubritéit, a bis elo ass net geduecht ginn, fir d'Botzaarbechten auszeschléissen, au contraire, si sinn virgesinn, och bei den Exceptiounen. Gouf nach eng Zusazfro, a wann net, ginn déi privat Patronen och rembourséiert, respektiv kënnen si de Chômage partiel ufroen? Mir hu jo net gesot, datt een de Congé partiel net dierf ufroen. Dat heescht, iwwerall wou Congé partiel kann ugefrot ginn, soll en och ugefrot ginn. Mee wéi gesot, mir sollen net vergiessen, datt mer och verschidde Personnes vulnérables hunn, déi am Moment doheem sinn an déi och op, Hëllef vun dobaussen ugewise sinn, fir iwwerhaapt kënnen, ech wëll net soen normal, mee fir iwwerhaapt kënnen ze iwwerliewen. An dowéinst ass et och wichteg, dass déi Rëtsch vun Aarbechten, déi och bei deene Leit gemaach ginn, kënnen organiséiert ginn. Selbstverständlech, wann do de Patron hinne ka Sécherheetsmoossname ginn, fir kënne méi Sécherheet op der Aarbechtsplaz ze hunn, ass et wierklech am Interêt och vun deene Persounen, déi sech mussen deplacéieren a schaffe goen. Déi Zuel vun den Hotelszëmmeren, wéi vill Leit déi ugeholl hunn, ech mengen, déi hat Dir gesot, gell? 155. Genau. Okay. Elo kënnt nach eng Fro vum Lëtzebuerger Land. Wéi kënnt dat, dat de provisoresche Spidol aus Italien kënnt, vum Bari, ausgerechnet aus Italien? Also et ass den SPA, mat deene mer schaffen. Wa si Material hunn, da si mir frou, vu wou et kënnt, egal vu wou et kënnt. Et ass den SPA, déi eis gesot huet, dass dat dote Material zur Verfügung wär, wéi mer d'Demande mat hinne gemaach hunn. An ech ka mech freeën, dass mer dëst Material och wäerte kréien a wéi gesot am Moment scho beim CHL opgebaut gëtt. Dann hunn ech hei eng Lëscht von Froen. Ech huelen villäicht nëmmen zwou Froen, déi lescht zwou Froen von rtl Today op Englesch. The government has indicated that small businesses will be supported to get through the crisis. But what form of support can self-employed individuals expect? Do hunn ech Iech och scho gesot, dass den Här Gramegna, den Här Fayot an den Här Delles haut och bei eis am Regierungsrot eng Rëtsch vu Mesuren abordéiert hunn, wou se wäerten och d'nächst Woch déi ganz genau a konkret och präziséieren, wéi déi ausgesinn. Mee mir wëllen déi kleng Betriber an och d'selbststänneg Leit, soll een net vergiessen, déi vill Indépendant, déi mer hunn, déi och an enger Situatioun sinn, wou se vun haut op muer guer keng Entréeën méi kréien, well déi si jo selwer ugewisen op d'Rentrée, op d'Prestation de service, fir kënnen eng Pai och ze kréien. An déi sinn och net vergiess ginn. Wéi gesot, den Här Fayot, den Här Delles an den Här Gramegna wäerten d'nächst Woch kommunizéieren och iwwert déi dote Formulairen a Méiglechkeeten, déi et da ginn, fir de Leit och entgéint ze kommen. Wéi gesot, mir wëllen hei kee fale loossen.

Also ech, wann ech Regelen hunn, datt wann et de Leit gutt geet, se net sollen teste goen, da sollen ech net mengen anere Regierungskolleege si missten alleguerte elo da getest ginn, soulaang se keng Symptomer hunn. Wann ee krank ass, soen ech him, e soll dat selwecht maache wéi all déi aner. Mee soulaang se kärgesond sinn, net houschten, kee Féiwer hunn a kee Schnapp hunn an net sech krank spieren, sinn ech frou, wa se am Ministère hir Aarbecht maachen. Et ass wierklech. vill ze maachen, dass, ech si frou wa wann all Minister do ass, mee wann ee krank ass, dann huet en selbstverständlech derno sech och z'isoléieren, mee soulaang se keng Symptomer hunn an och, da brauche se och keng Tester ze maachen. A wéi gesot, de Moien hat mer Regierungsrot, et huet kee Beleg ausgesinn. Merci.